Helo 'na, fy enw i yw Siân Roberts, un o fodel y rôl Syniadau Mâr Cymru, ac mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i ddefnyddio'r dudalen newydd sbon ar wefan Syniadau Mâr Cymru, sydd yn benodol ar ein cyfer ni'r model y rôl, ein llys cenhadon ifanc a'n siaradwyr achlysurol. Felly, i gael mynediad at hafan model y rôl, gallwch ddefnyddio unrhyw beiriant chwilio'ch dewis. Cofnodi Syniadau Mâr Cymru, Wales, Clicio fan hyn, Business Wales Big Ideas homepage. Yna, modelau rôl fan hyn yn y gornel, a'r cefnder pink, a dyma ni ar y dudalen hafan. Neu, allwch fynd yn syth i'r dudalen drwy mewn gofnodi u driphlyg bigideas.wales blaen slaes role model home sy'n mynd â chi i'r dudalen hafan, a mae jyst eisiau clicio fan hyn i gael y Gymraeg. A dyna ni, yr adran croeso. Oce, okay. ar dop y dudalen, os ydych chi eisoes yn fodel rôl, neu yn lys genad, neu siaradwr achlysurol, neu yn y broses o ddod yn un, dyma lle gallwch chi gael golwg ar aelodau'r rhwydwaith syniadau mawr Cymru. clicio fan hyn, efallai weld pa fodel rôl neu is-genad arall sydd yn eich ardal chi, neu gallwch hefyd chwilio am y rhai sydd â busnesau tebyg yn eich sector neu diwydiant chi. So, rydyn ni'n edrych fan hyn o dan sectorau, bwyd a diod, ac yna o dan gyrdydd, a wedyn ni, dyma fi, gweld pwy arall sy'n gweithio yn y sector. Os ewn ni wedyn yn ôl at y dadralen, sgrolio lawr ychydig, mae dolen i'r screencast nes i'n ddiweddar yn dangos sut dw i yn defnyddio'r prif wefan syniadau mawr Cymru cyn cynnal sesiwn. So, yn clico fan hyn.
Helona. Fy enw i yw Siân Roberts, un o fodelau rôl. Dyna ni. Uh, mae'n werth edrych arno fe os oes gennych chi ychydig funudau, oherwydd mae'n dda bob amser i gael y wybodaeth ddiweddara am bopeth sy'n digwydd ym myd syniadau mawr Cymru. Uh, nesaf wedyn ni, i ni'n mynd i gwrdd â'r tîm, clicio fan hyn, Mae'n dda gwybod pwy sydd yn eich ardal chi, ac felly drwy glicio fan hyn, chi'n mynd i weld pwy yw aelodau eich tîm Syniadau Marc Cymru rhanbarthol, yn ogystal ag aelodau tîm ehangach Cymru. Byddwch wedi cael cysylltiad gyda'ch cyd-lynydd gweithredol rhanbarthol, yn ystod eich proses recriwtio a sefydlu. Dyma eich prif gyswllt gyda phopeth sy'n ymwneud â Syniadau Mawr Cymru, o hysbysiadau ynglŷn â sesiynau neu ryngweithiadau posib gydag ein pobl ifanc, neu unrhyw gymorth neu gefnogaeth dych chi ei angen i sicrhau eich bod chi'n hapus ac yn barod i ymgymryd ag unrhyw sesiwn Syniadau Mawr Cymru yr ydych wedi ei dderbyn. Felly, wrth, er enghraifft, wrth edrych ar Dwi yn y De, Dyma ni, De Cymru, uh, dyma'r cysylltiadau ar gyfer Caerdydd, ac yna yn bellach lawr, uh, dyma'r cysylltiadau ledled Cymru, ac mae manylion ffôn a e-bost bob un ohonyn nhw, felly mae'n hawdd i chi gysylltu a chadw mewn cysylltiad gyda nhw. Right, nôl â ni'r top, Ac wrth glicio ar y ddolen yma, cewch ddarganfod mwy am bencampwyr menter. Mae yna un ar gyfer bob coleg neu brifysgol. Felly, unwaith eto, fel model rôl yng Nghaerdydd, byswn i'n edrych lawr fan hyn, ac mae Prifysgol Caerdydd, uh, y Met a Caerdydd, ac yna bellach lawr Mae colegau, fel y Cardiff and Vale College, yn fyr, mae gan bob coleg neu brifysgol pencampwr menter gyda'r cyfrifoldeb i gynorthwyo a chefnogi i myfyrwyr. Gall fod yn rhai sydd eisiau sefydlu busnes, ond hyd yn oed y rhai sy'n ansicr neu gyda llygedyn o syniad. Maen nhw'n cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn academaidd i annog gweithgaredd a datblygiad entrepreneuraidd, yn enwedig yn ystod Wythnos y Glas, ac yn ystod ymgyrchoedd rhyngwladol cenedlaethol fel Wythnos Entrepreneuraidd Byd Eang a chystadlaethau menter. Maen nhw'n cynorthwyo um, hefyd i sefydlu rhwydweithiau cefnogaeth ar gyfer entrepreneur lleol a'i carfan myfyrwyr. Os awn ni nôl, nawl nôl, dyn ni'n yn gallu clicio fan hyn i fe nôl, felly fi'n cau e. Dal yn hyn. Cau y tîm. A dyma ni'n ôl ar y brif dudalen. Sgolio lawr ychydig nawr, ac wrth glicio fan hyn, um, mae'r adran yma ar gyfer y rhai ohonoch chi sydd yn y broses o'n geisio i fod yn fodel rôl i sgenad ifanc neu siaradwr achlysurol. Ac fel y gwelwch chi, Um, gallwch ddarganfod gam wrth gam beth sydd angen ei wneud wrth ymgeisio a beth sydd angen ei wneud i, i gwblhau y ffurflen gais. Mae'r ddolen fan hyn hefyd yn mynd â chi i strategaeth entrepreneuriaeth ieuenctid. Ydy e? Mae'n mynd i gael look fan hyn. Na, sori, mae'n mynd i glicio eto. Dyna ni. Um, mae yna doreth o wybodaeth fan hyn ynglyn â sut yn union y mae Llywodraeth Cymru yn datblygu diwylliant entrepreneuraidd yng Nghymru er mwyn rhoi cychwyn ar fusnesau newydd a rhagor o fentrau arloesol. So eto werth edrych arno fe. O dano, so wy'n mynd i gau hwn nawr. Dwi'n mynd i yn nôl fan hyn at yr hafan. Dwi'n mynd i nôl ar y brif dudalen. Um, a dwi'n mynd i edrych ar dyna lle o'n i, ar sut ydw i'n gwneud cais i fod yn fod ar ôl. Uh, beth sy'n newydd? A hon yn dda iawn ar gael gwybodaeth, yn cael look, gyfredol am yr hyn sy'n digwydd ym myd syniadau mawr Cymru. Pethau'n newid yn fynyddiol, felly ymwelwch â'r ardal a'r ardal mor aml â phosib. Mae gwybodaeth yma bob amser am y pencampwyr diweddara ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl be mae Alex yn neud, Alex Coldea, wedi datblygu app i fyfyrwyr a staff prifysgolion, fi'n credu. A wedyn nôl â ni Gau hwnna, nôl â ni at um, beth sy'n newydd. Mae hefyd, mae yna wybodaeth ynglyn â digwyddiadau diweddara sy'n cael eu cynnal, uh, gweminarau, a hefyd uh, cystadlaethau, bootcamps ac ati. Felly mae hwn yn ddeunydd gwych ar gyfer i gynnwys yn eich sesiynau. Sut maen nhw'n hyn o'r cystadlaethau. Reit, dwi'n mynd i gael hwnna yn ôl eto at y brif dudalen. Um, Dwi'n hoff iawn o hwn, mae hwn yn newydd, ac um, banc syniadau rhyngweithiol i hwn ar gyfer eich sesiynau. Uh, mae llwyth o enghreifftiau, 5 i 10 munud, 15 munud ag ati, felly gallwch chi edrych ar hwn ac yna i addasu nhw i siwtio eich stael, neu Beth sydd 'da ni fan hyn, os oes gennych chi syniad neu weithgaredd y credwch chi gallu modelau rôl eraill i ddefnyddio, gallwch chi rannu gyda'r tîm yma trwy gwblhau'r ffurflen fan hyn. A'i anfon ato ni. Felly, gret, os allwch, os allwch chi os yn syniad i rhannu ag ati. Ar y gwylod, fe welwn ni y ddolen i'r parth partner. Mae'n gweld chi, um, mae yna ystod anhygoel o ddeunydd darllen yn hyn, nodde a gwybodaeth am entrepreneuriaeth a menter yng Nghymru a'r byd ehangach. Os ydych chi'n just edrych ar y gwymplen fan hyn, mae'r amrywiaeth yn anhygoel, ac fe fydd yn rhoi gwybodaeth gyfredol i chi am yr ymchwil a'r arloesedd sy'n digwydd ym maes eang addysg entrepreneuriaeth. Nôl â ni wedyn ni, ni'n mynd i gael hwn. Cofiwch hefyd am Twitter. Dyna ni, nôl fan hyn. Felly mae daith o amgylch tudalen Hafan, model y rôl, llys gynhadon ifanc a siaradwyr achlysurol yn rhoi cyflwyniad i chi o'r cyfan sydd ar gael i'ch cynorthwyo a'ch cefnogi yn yr adran yma o wefan Syniadau Mawr Cymru, gan eich galluogi i fod â gwybodaeth gyfredol